Apwoyo riwu megina ki lumegina mapat pat ki kama itye iye kama itye neno iye an ki dong lok kama nongo itye ka winya bene iye an apwoyo tutwal tim pa me labaca pa dano tutwal ento lok mo manok An pol kare ka pud ibino i canet eni pi tyen me acel an pol kare amaro pwonyo dano kit me gwoko gweno irwom ma lamal gwoko gweno me biacara pe gwoko gweno man ma me kin gang kadi yang ni mogo gwen abic onyo mwodoo eni aye gwoko gweno ma ka iketo cwinyi loko kwoni obeo ati nene me pol kare maromoni pud ineno canel eni ni waloko ki leb luo ma kadi in ilang iwinyo kadi in alubo bene niang leb pien leb weny maber waloko leb Acholi ma ti cimple cimple pe dok matego ma dok ipenyo wai ni ah man dok owaco ngo ka pud ibino pi tyene me acel subcribing liking ki bene ite sharing video wa wek Pingo itimo kameno? Youtube mini recommending video bot dano madwong weko ket romo kin pingngo weng. Ka oromo kin pingngo weng nongo dano tye ka pwonnye wek walok bene kwo wa pe wabed ka koko can ca wa weng ee gamente dong ekonyowa ee in dong itimo ngo me loko kwoni so tyen aye waco gin mo ma nok pe madwong tutwal kit me tic ki yat tekwaro wa ni ma waboro abora ni organic. Yee tekwaro-ni dwong ata watye ki alo vera atarac alo vera nyo atarac ber me busting ker pa gweno me yot kome kong obed yot olwiny i kom two alo vera tye maber watye ki kalara bene kalara bene konyo i lweny me kwidi ka ingeyo i tangi gweno myero kibed ka deworming every dwe ka in pe ingeyo. Gweno myero ibed ka deworming dwe weng dwe acel acel myero ibed ka deworming wek kwidi moni ma tye i iye ni obi oto wek ka en ocamo cam camme ni okony me nywalo ringo i kom gweno wek gweno odong kong obed mayot wek obed paupau ento ka pe itimo ka meno gweno camo cam maber ki pok pok ki kwidi ineno calo gweno twilo atwila gweno pe dongo yot. yat kwidi ni bene tye ki cato ki ka ma kicato jami yidi pa gweno but wan ka wanongo diro ne romo ticce kalara, kalara konyo i gin eno ni wati ki makar bene konyowa kit me gengo calo jami eni wa wan dano ka itiyo kwede kwini kadi wa in dano bene ineno kwena ma kilwongo ni cakol dano mwonyo konyo ki calo bon ma cakol eni wati me kom makar man me kin gang ma watedo ka in ikwanyo odo maber iyubo. erumo ki cam nyo eromo keto i pii gweno mato konyo gengo calo pa gweno ci inene watye ki papayi ocung inge papayi bene konyo en igengo calo eni cocodiosis two mogo ma bino ki remo ni ci inene co jami ne dwong meno alum manonok meno pe pwony eni yadi ma watiyo kwede ikin gang botwa kany. okonyowa mapera bene tye romo kwanyo mapera i odi maber ka rii pii gweno maro wapot gine wapot wapot gine muyeme bene ka odi ka rii pii gweno maro konyo tye ki some anti bacterial element iye konyo kit me lweny i kom two mogo ma mako gweno eni-ni iti nene ci wukwongo twatwal jaminu weng but wutye ki peko mogo me tiyo amito titogi latir dong pe kinegi en kit me rubo gin yelo dano twatwal iwinyo kit ma myero in irub kwede bot papayi. level ma myero irub kwede ma myero kigweno dano pe ngeyo gin meno wate me ka gambol-li ata trial and error ci inene aya ka lara wek in inyot i pii gweno omati myero inyot nyige adi inyot nyige aryo nyige abic nyige apar wangeyo ko warubo mere ata nyot apar nyige pyeraryo nokec gweno pape kede kunu. ci inene gene bene dok pe dwong marac calo affecting organs meno aye aya ka dong two meno bene pe wangeyo aya i cak ma eno awene pe eni pe indicated but this conventional medicine eni ni ma wawilo ki i drug shop pa yadi pa gweni ni pa lee ni kinyuti kede ni iti kede weng Mi pi nino adek, ka two moni aye enini, mi pi nino abic ci igiko. Aya mwaya i kin gangi dong wamiyo pi nino adi, nino adi ni bene ngat myero onge opake. Wape ki yo mo ma ki prove ni mimiyo pi nino akita enini. Ci inene, icak miyone awene dek igik awene bepeke. Wamimo wa ata en oweko kom bedi ni video ne eni ka in ineno ka in ikwano lok kom lee wun dong itimo research wukonywa akonya wutim kwed matut ni yadi wa me kin gang eni ni waromo tic kwede nining me konyowa pe pe miyo wabite rely i kom jami pa muni ni ca weng kun wa gini dwong ata i kin gang botwa kany be kikwanyo kanya kacel ki yubo dok kibino kicato wa wel atek ci inene so walego ni scientist Lutino ma gukwano cience rwom ma lamal gitim kwed papayi ni kwany wel kilo munyo nyo kwany papayi ni poto eni calo eni romo kwany acel aryo rub ki pii ten lita omati wek omat pi nino abic ci dong igiko wa miti en kong iryeko eno ni wan dong wan lupur pe wangeyo gin eno ni en wun wukwano cience myero wukonywa. ci mene peki mogo watye ka kemme kwede watye ka pape kwede i kin kany bene pe watwero but atye ki gen ni mot ryeko ni wabinongo ne nyo lengi loyo wa kwede lengi tye ki yat rene but angeyo bene yat rene bene kimiyo nining gin bene pe gingeyo gimiyo mere ata ineno ci mene gin aye wale ki lutin manok nok an apwoyo tutwal liking, subscribing an apwoyo babai wanen dok teng cabit ma tyen abic manyen.